Me Mɔkrɔba ba Etirini Safua, Wei yɛ Adwee a ɛtɔ so mmienu, Ahwɛyie a ɛtɔ so mmienu, Mekyerɛ Part Two, Episode Two, na yɛde rebrɛ wo no. Yɛawo no seesei kɔ akɔfi hɔ Nkran. Ɔne ne nnamfonom akɔ abɔnten akɔgye wɔn ani aba. Nanso adeɛ baako a yɛba bɛhunu wɔ Adeyɔ a ɛtɔ so mmienu ne Ahwɛyie a ɛtɔ so mmienu no mu ne sɛ Araba kyerɛ akɔ Nkran, na ɔkɔ Nkran no, wakɔpa akɔfi hɔ. Ɛdeɛn na ɛbɛkɔ akɔsi? Ɛbobɔ ba na ɛba a na ɛyɔ. Ɛno nti no mesrɛ nya berɛ na afei yɛntena na memfa mmerɛ wo. Mesrɛ ano asubscribe ɛde ama me na wami adɔma no so mmerɛ bi a me drop bi a na ama wo nsa aka no ntɛm na biribia nso no atumi akɔ nkɛn. Frɛ me Obidi Show frɛ amanfoɔ wobɛtumi afrɛ Mister Kamafo. Wei ɛyɛ Trenee Safoa bio a Mmoako Nwoma yi ɛyɛ nwoma a wonya bi kenkan anaasɛ wotie na kenkan a ɛyɛ adeɛ a ɛbɛboa wo paa. Te sɛ woayɛ krado a me nso mayɛ krado. yɛnhyɛ aseɛ. Adeɛ a ɛtɔ so mmienu, ahɔeɛ a ɛtɔ so mmienu Nkran baako fi adi nna kakra. Ɔfiri adwuma mu aba fie. Ɔhyɛ dan mu. Mmɔfra mmienu wɔ adihɔ. Arabakyerɛ baa hɔ. Ɔkura nneɛma kakra. Arabakyerɛ, Ababaawa, madwo o, ababaawa. Mini okɛɛ? Arabakyerɛ, Mepa wo kyɛw, mehwehwɛ ɔbarima bi a ɔte ha no. Ɔde nneɛma no sii fam. Ababaawa, Wo fine nɛ, me nuu Fante. Araba kyerɛ, Daabi, ɔnyɛ Fanteni. Me na meyɛ Fanteni, ɔno deɛ, ɔyɛ Ɔsanteni. Kasa deɛ ɔnte deɛ a ɔbu hɔ o. Nkran yi a meka yi koraa menim sɛ meka no papa no no deɛ a. Abofra no, Abofra no baako baa hɔ. Akoele, Me nie kɛɛ. Ababaawa, Ah, ɛwiee Fante, hyi me nuu. Abofra no, Maame, wusi dɛn? Araba kyerɛ, Merehwɛ Ɔsanteni bi a ɔte fie ha no. Ɔyɛ ɔbarima. Abofra no, Ɔfrɛ no se dɛn? Araba kyerɛ, Ɔde Paa Kofi. Ababaawa, Aah! Ɛkɛɛ ɛta wo Paa Kofi, ɛyɛ gyɛmɛ. Abofra no, Paa Kofi wɔ hɔ. Ɔtee ne nsa hwɛɛ dan no ano. Ne dan ni no. Araba kyerɛ, Yoo, meda mo ase. Ɔfaa ne nneɛma no kɔe. Ɔbɔɔ pon no akyi. Agoo! Paa Kofi, hwan ni a? Ɔsɔre himiiɛ pon no. Ei! Hwan nie? Onipa a na Ɔsaman reba kyerɛ owura mu ɔteasefoɔ pa ara. Hmm. Paa Kofi, ɔgyee ne nneɛma no. Bra mu ɛ. Tena ase, nsuo nie. Reba kyerɛ. Ɔtene, ɔtenaa ase gyee nsuo no nomee. Nsuo koraa deɛ, manom bi seesei ara. Paa Kofi, ɔgyee kuruwa no, san kyeaa me ɛ, ɛna akɔ aba araba kyerɛ yaa ɔdɔ sɔ hmm hmm ɛbaa na ɛyɛ o. Paa Kofi, Okuapem ni se, ɛha de bɔkɔɔ, wo na wonam araba kyerɛ, ɔkaa ne menem kakra. A, Kwan so deɛ brɛoo. Ɛbɛyɛ nnawɔtwe ni na metee sɛ nneɛma bi ateate se Tema, na mekɔɔ hɔ sɛ mekɔpɛ bi akɔ akɔtɔn. Afei na manya mu kwan a mebɛsan akɔ fie. Na kasa ne ne ntikamu, ɛda a mefirii ɔbo ase kɔɔ akyerɛmade no, oyere bɔɔ me amanneɛ sɛ ɛnnɛ deɛ wayɛ Ɔkranni, miduru ha na mese sɛ ma mehwehwɛ w'akyiri kwan, na akyiri yi wote sɛ mabɛso ha asan akɔ a mammɛhwehwɛ wo a, na ɛnyɛ. Enti sɛ wohuu me anadwo yi a, na mebaa wo nsra. Na ɛha deɛ, ɛha deɛ na mennim. Hum, anadwo, anadwo nsra he, yoo. Hum, Paa Kofi, ah, ɛha nso deɛ bɔkɔɔ. Ɛbɛyɛ bosome ne nna kakra ni na menyaa krataa sɛ memmɛyɛ adwuma wɔ ha. Ɛnam tebea a na Adwoa wɔ mu no nti, na wayɛ mmerɛ. Ɛno nti, na memfa me tiri nnye ɛha ba no. Ɔno ara ne Dwomo na ɛkaeɛ a ɛma mede baeɛ. Mereba no, na wonni hɔ, enti mede akyire gyaa Adwoa ne Kwabena sɛ wɔnkra wɔ ma me. Ɛfiri sɛ mebaa ha deɛ, adwuma nso na meguo. Bɔne biara nni ha. Ohia ne nkwankɔm ara na eku yɛn. Araba kyerɛ. Ohia ne nkwankɔm deɛ, ɛyɛ dwom a yɛto no daa nso onipa nsa kɔ n'ano da biara. Pa Kofi, Ah, yei deɛ, woabɛfu me mu pa ara o, na hwan na ɔkyerɛɛ wo efie ha kwan? Araba kyerɛ, Hmm, eh, adeɛ a ɛbɛyɛ yie, hmm, hmm, ɛberɛ a, eh, meforo kaa wɔ Tema aba ha no, na ɔbaa bi te ano pɛɛ. Metare lɔre no ho, ompene do a na watwi n'ani. Nea ɔyɛeɛ no yɛɛ obiara a ɔte lɔre no mu ahi. Nea na ɛyɛ abufuo koraa ne sɛ na lɔre no retu. Mebɔɔ mmɔden wuraa mu pɛɛ baabi tenaeɛ. Ɛhɔ ara na masi so mu ɛ, na nea ɛreba yi wɔ wo. Medane maa no papa. Metwa bɔɔ no saa no, ɛnna aberanteɛ bi a ɔte me nkyɛn bisaa me deɛ mefiri Mekyerɛɛ no sɛ m'akyiri pa ara ne Sakunney, na mmom Obuasi na yɛde ayɛ yɛn kurom, nanso seesei deɛ mete Akyerɛmade. M'ano ansi koraa na ɔbisaa me sɛ menim wo anaa. Ɛnna menka mma ɛnwa, ɔno ara na ɔfaa kaa de me bɛsii ha. Ɔse n'adamfo ne wo. Parkothy, Ah! M'adamfo? Ɔte sɛn? Ɔkanni anaa? Araba kyerɛ. O, ɔyɛ Asanteni kann, kɔkɔɔ korokorowa sei, ne tiri tadwaa, na wate n'ani ase baako. Paa Kofi, Ah! Ma menhwɛ. Wo se ɔyɛ kɔkɔɔ? Araba kyerɛ. Ɔbɔɔ ne tiri nko. Ɔyɛ kɔkɔɔ korokorowa, na wammɔ ne din ankyerɛ wo. Araba kyerɛ. Ne din na me werɛ afiri kakra, nanso ne din no yɛ aberempɔn din. Paa Kofi, ɔde n'ani too wiem. Wagya abɔdwesɛ anaa? Araba kyerɛ, Aane. Ɔwɔ abɔdwesɛ putoo bi. Ɛɛ, ɔse ɔne wo na ɛwɔ adwuma mu, paa Kofi. Ah, gyama Kwaku Ananse, Kwaku adu sɛɛ anaa? Araba kyerɛ, Ɔnoa, ɔnoa. Edin a wo, edin a ɔbɔ kyerɛɛ me ara no no, paa Kofi. Ɛneɛ wo tiri yɛ yie. Anka saa bere yi a yɛapɔn adwuma yi deɛ, wobɛyɛ dɛn ahu me? Na adɛn na Kwaku amfa wo amma fie na ogyaa wo saa? ara kyerɛ. Ɔde taksi na ɛde me besii abobow ano ha. Ná ɔse ɔhwehwɛ obi dendenden. Saa onipa no nso taksi a yɛde baeɛ no drɔba no na ɔnim nea ɔteɛ. Saa drɔba no nso anim nte koraa. Ɔyɛɛ sɛ nea ɔresi de me aba fie pɛ na drɔba no bo paeɛ. Afei na ɛyɛ me ahomete nti memaa ɔde n'ani kyerɛɛ me na ɔsan kɔeɛ. Paa Kofi, Ah, Sɛ Nkran taxi drɔbafoɔ, sika a wɔɔgyeɛ nko ara na ɛhia wɔn. Ntia, anka Kwaku deɛ ɔntumi nnya wo basaa saa. Ɔdane nkɔmmɔ no. Na Dohoa te sɛn? Ɛɛ, afei na ato fie nkɔmmɔ, araba kyerɛ. Meba deɛ, na bɔne biara nni hɔ. Ɛɛ, nea asi m'akyi na menim. Nawere nso ho yɛ. Seesei deɛ, Ne na abɛn, Paa Kofi. Na wankra wo aba kyerɛ? Dabi, mmom ɔnnim sɛ mereba wo hɔ. Ɛɛ, mekraa no sɛ merekɔ ɔbo ase na ebia mɛduru Sakude. Paa Kofi, Ɛnneɛ, gyama wobɛdware awie ansa na woadidi. Agya, Osigye ne asɛm. Nkran dɔkono ne nkyenam yi ara na megu soɔ. Nkran, nkran abrabɔ no no. Araba kyerɛ, Ah, me deɛ, akwantuo nti, mensɛ aduane mu. Baako fi. Mebaa ha foforɔ no, na ɛyɛ den pa ara. Sɛ medi wɔn nkrandɔ kron no a, mentumi nna, ɛnkanka wɔn mako tuntum no. Kyae, medi a, wobɛka sɛ mafa afasiduro. Akoa yam nyɛ, kɔdwareɛ na meba. Nneɛma nie, adwareɛ nso na ɛtoa dan yi soɔ no. Araba adware awie siesie ne ho. Baako fi kɔ san baa hɔ. Paakofi, Ei! Sisi ara na w'agya yi awie asiesie wo ho yi? Ah! Sɛ sɛ ɛma kyɛ pa ara. Akwadaa na mesomaa no na ɔmma ntɛm na me ara metii no, metii so. Merehwɛ adeɛ wɔ ha ba na didi. Anaa woawie dada? Ɔbuee so hwɛɛ. Na sɛ woanni koraa? Oh, ma menyɛ tii kakra nka ho ara ba kyerɛ. Paakofi, Ma me. Paako, Oh! Tii hunu deɛ, ɛsɛ nyɛ aduane aduane mu biara. Ɛɛ, ma menyɛ bi mma wo. Ɔyɛ maa ɔnomee. Yei deɛ, woabɛfu me mu pa ara. Nkrabrabɔ, mebaeɛ, menyaa baabi pa biara mentenaeɛ. Medi dan korɔ, enti sɛ ɔhɔhoɔ mpo ba me nkyɛn ha a, na m'ani atan kakra. Ɛɛ, na agya, wo nso akɔyɛ ɔbaa yi? Arabakyɛ, O, Paa Kofi, me deɛ, ɛnhia. Ɛnam adwadie nti, metu kwan a, me ne ntan da. Ɛtɔ da a, mede ntoma kɔ akyini wɔ nkuraseɛ saa a, ebia meda bama so ma adeɛ kye wɛɛ. Ɛha mpo deɛ sɛ Onyame adaworoma, mabɛto ɔ Ɔmanifoɔ, Baakofi. Ɛno nti na ɛyɛ me ya no. Ɛyɔ yi na nka woyɛ ɔbarima deɛ a, nka ɛbɛyɛ bi. Araba kyerɛ, Baakofi, me nko ara me deɛ deɛ, ɛnhia me na mannwene ho pii. Mese sɛ mebaeɛ yi na manhu wo a, nka mɛda abɔnten ama adeɛ akye. Baakofi, Dabi. Ɛsɛ sɛ waba yi som wo hɔhoɔ. Araba kyerɛ, Ahosom bɛn na ɛkyɛn deɛ woayɔ yi? Madidi amee anom tii, madware asra, asan abɔ pawda, na afei deɛn bio? Aka deɛ aka. Hmm, ah, mese yɛbobɔ ba o, hayoo, okay. Hmm, Paa Kofi, ah, wose sɛn? Abɛkyerɛ. Ɔsɛ ɔsɛ sɛ yɛn ho no abɛkyerɛ. Ɔdanee n'ano. Mese wobaayɛ yi ɛyɛ a w'ani ka no no Paa Kofi m'ani nka papa o hmm, te sɛ ayi me namfo bi na ɛyɛ a na wabɛsra me ɛno pa ho na medidi wie pɛ na meyi me kɛtɛ ayɛ ɛyɛ saa na mafeɛ adwo a abakyerɛ nti woanyɛ obi a ɔbɔ wo kankyema ne no anaa Hmm. Bakofi, anka ɛne sɛ Nkran-Dɔkono ne Kyenam na mede resom wo hɔho yi ara kyerɛ. Wo se ɛyɛ a na woafe wo yere. Enti Bakofi, ɛba sɛ wo yere te sɛ mabɛsra wo a, ɛdɛn asɛm koraa na wobɛka? Bakofi, Ebia ɛbɛyɛ no anigyeɛ kwa ara kyerɛ. Hwɛ, tie deɛ ɔreka. Wote Nkran, wote Nkran ha na woka yei? Wogye di sɛ anka wo yere yi Ɛbo bɛdwo so. Oyi a koratwe adidi ne mu yi, Paa Kofi, ɛwom, adwoa pɛ koratwe deɛ nanso ɛyɛ me sɛ ɔbaa biara te saa. Araba kyerɛ. Na ɛnnɛ yi nso, hwan na ɔtwe kora? Tetefoɔ no na na wɔyɛ saa o. Sɛbi, ɛnnɛ mmarima yi nka nokorɛ na mmaa yi nso aka bi, yei nti na wobɛtwe kora? Paa Kofi, Enti wogye di sɛ nnipa nyinaa na asɛe saa? Me deɛ, me ne wo nyɛ adwene da, Aba kyerɛ. Nti w'ani gye ho sɛ wo yere retwe kora saa? Paa Kofi, Ɛnyɛ sɛ m'ani gye ho sɛ ɔbɛtwe kora o, nanso mpanyinfoɔ sei, wokame adeɛ a na wonya adeɛ. Aba kyerɛ, Ahaa. Sɛ ɛyɛ wo na wama wo yere tumi, ɔbaa biara bɛtwe kora a na ɛfiri ɔbarima? Paa Kofi, Ɛyɛ. Ma yɛnnyae koratwe ho asɛm no nto hɔ. Na mensiesie mpa yi so mma wo nna. Arba kyerɛ. Na wo deɛ wo nna bi, Paa Kofi. Oh, me deɛ deɛ ɛnhia, wo na woyɛ hɔhoɔ, akonnwa yi koraa mɛtumi ada mu saa. Arba kyerɛ. Na, na, na worekyerɛ sɛn? Woretu mpa yi so de ama me ada so? Sɛ madi kan ka sɛ me deɛ, ɛfam koraa mɛda. Obi bɔɔ pono no akyi, Bonsu, kɔkɔɔkɔ ne agoo Baako fi bra mu. Ohyiaa no. Ei, agya ni! Na adɛn na ɛsɛ sɛ bonsu owura mu tena ase? Agya o, ɔwo ani ni a, me sisi, me sisi! Mise ɛnna obi bɛfaa me kɔ gye guu me so okuku ase, enti bere a mibeduruu fie no, na ebi akɔ mu paa. Ɛhɔ ara na mekɔ daeɛ. Afei na m'ani so atete me kakra. Baako fi. Ei, wo ne Asanom deɛ, Bonsu, Ah, na woabrɛ a na yenni bi. Meda nyaneeɛ a m'ani so tetee me ara na mede m'aniberɛ kɔwiee dɔkono ne nkyenam soɔ. Megu so redidi na adusɛeɛ bɛpuee soɔ, na me ne no mpo na ɛwieeɛ no, Paa Kofi, ɔtwaree no mu. Ɔde ne nsa hwɛɛ Araba so. Akoa no a ɔde wo baa fie no na ɔreka no. Araba kyerɛ, ɔbɔɔ din no ara na mekaeeɛ. Na wote fie baako mu anaa? Paa Kofi, Dabi, mmom ɔbɛn ɔbɛn ho. Bonsu, Ɔno ara na ɔkyerɛɛ me sɛ wanya ɔ ɔsɔɔ no bi. Ná ɛyɛ me sɛ ɛyɛ ɔyere mpo. Akyire yi na mekaeɛ sɛ nea n'afuru ayɛ no deɛ, ɔntumi mma ha seesei. Enti mebaa ha dasuo yi mu a, na mama no yɛ tiawa. Ɛɛ, mebɛmaa wo adwo ne awuraa yi aba atena ase. M'amanneɛ ara ni. Hwɛ, yei wei yɛ asɛm. Ɔhɔhoɔ bi aba w'adamfo nkyɛn a, na anadwo dasuo mu na wobɛma no akye ama no akɔ aba. Adamfo nom bi nso so yɛ ahohyehyɛ. Paa Kofi, Awura, yɛsɛmpa o, ara ba kyerɛ. Ah, yɛsɛmpa yɛ. Ma no ɛha deɛ, Bonsu. Ah, ɔbaa yi wonim amanneɛ. Mo, w'ani ase awo paa. Paa Kofi, Ɔno nso nkura ne bɔne bi, mmom ɔse ɔbɛdii ne nkɔmmɔ bi wɔ Tema, ɛna anka ɔretwa mu akɔ akyerɛmade, ɛna ɔne Kwaku Adusei hyiaeɛ a ɔde no baa fie yi, ɔse ɔbɛdii ne nkɔmmɔ ɛna ɔfaa ha kyiaa yɛn. Bonsu, Ah, ɛno deɛ bɔne nni mu, ɔsɔre kyiaa no, Awuraa, aba atena ase. Ɛha nso deɛ, Agya, ɔhia, nkwankɔm, ne ho ntoɔtoɔ a nkorɔfoɔ rebɔ ho abooboo no, yɛn deɛ yɛnhunu bi wɔ ha. Akoa yɛ sell out. Hum. Adidie, ɔnom, ne nkwaannɛ nko ara. Waba yi, sɛ meboa a, wobɛhu. Nea ɛhia yɛn ara ne nkɔmmɔdɛ. Araba kyerɛ, ɛyɛ. Obiara nsoo daeɛ nkɔɔ nea waku no da. Mate sɛ ha yɛ dɛ, enti na maba no. Bonsu, Kofi, adu sɛɛ sɛ yɛn nne ya. Sɛ drɔbani no antie amma wɔamfa wura yi amma fie na Paakofi otwaree no mu. Ɛno mpo na ɔka kyerɛɛ me yi, Nkra ha asɛm, Bonsu, Kofi. Me deɛ, mebɛsoo gya ma mehwɛ nkwa mu. Ɔkyena, wɔahyɛ da de no abɛkyea yɛn nyinaa. Seesei deɛ, ade asa. Mɛma memu so. Paakofi, Ɛyɛ. Ɛkwan da hɔ. Ma menhwɛ w'atikwae. Bonsu, Ɔsɔreeɛ. Awuraa, ɛyɛ na wokɔ w'ahennie mu a, na woakae me. Mema wo nna pa oo. Ɔkɔeɛ. Araba kyerɛ, Yaa. Akudɔntɔ. Bonsu. Ɔkɔeɛ. Kofi, Ɛnnɛ deɛ, hɛɛ, wode asase anya wo nwa o. Ei, ɛnnɛ deɛ, wo nan agya na woahye o. Wodidiiɛ akyɛ, na ɛnnɛ deɛ, didi mma wo ho ntɔ o. Obi bɛseɛ, wo na woyɛ asoɔ. Paa Kofi, ɛkyerɛ sɛ me na mewɔ soɔ meboa, Bonsu, Abobonnua, ɔsee, Tro doo, Paa Kofi, sɛ sɛ ɛfa ne sɛn ho nti, Bonsu, Ah! Na memfa me nsa mmɔ w'ani ansa na woate me aseɛ, Paa Kofi, Ɛnyɛ afenaa wɔ yi na da bi mekaa sɛ ɔbɛkyɛɛ me atadetam a m'ani bere sɛ mempɛ a Adwoa ne Dwommɔ agyigyina mu ma megyeeɛ no, anka mɛsan de n'adeɛ akɔma no, Bonsu. Na ɔnyɛ wo gyentiara daa anaa? Paakofi, Dabi! Ɛno na ɛwɔ akyerɛ ma deɛ. Ɔno mpo deɛ, ɔte nkwantanan. Bonsu, Ah, na wo ne no na ɛteɛ kwa? Na ɛyɛɛ dɛn na woatwa ɛkwan a ɛte sɛɛ ato wo yi? Paakofi, Adɛn, mekaeɛ yi woante? Ɔso ɔbɛdii ne nkɔmmɔ na ɔfaa ha sɛ ɔbɛkyea me. Bonsu, Ɛyɛ. Eh, ɛbon a yɛbɛtene kankan. Saa nso na sɛ anomaa wu soro a, ne ntakra ba fam. Kofi, Ɛnneɛ ɛsan kɔhwɛ no. Adeɛ nkye, Paa Kofi, ya, nyaado, ɔkɔeɛ. Sɛ Kwaku Bonsu, Yei, ɛyɛ ne sɛ ɔbaa no yɛ me biribi. Ɛyɛ. Ɔtena me kyerɛkyerɛ no mu. Araba kyerɛ, Ɔrekasakasa wɔ dan mu, Baako fi yi, Nkɔmmɔdi yi mu nyɛ me fɛ, nanso nea mɛyɔ ama no koraa anhwɛ a, obegyae ne yere nnɛ nko ara. Mɛyi me ho adi akyerɛ no anadwo yi sɛ meyɛ ɔbaa pa ara. Baako fi duruu hɔ, ɔyɛɛ sɛ nea wanteɛ no ara wakyerɛ. Otwaa n'ani hwɛɛ no. Ei, yei deɛ, woankyɛ, agya w'adamfo yi ho bɛyɛ anika Paa Kofi, na yei deɛ woahunu bi, hmm, sɛ wɔ se wɔto serewa na woantintim a, kukumaa sɛ woagye w'ani so. Ɛtɔ da na yɛhyia saa a, ɔma yɛsere ara ma, hmm, ɛyɛ nea nea mpafe rebɛsim yɛn no ara makyerɛ. Yei na mese w'adamfo dwommɔ ho yɛ anika yi, sɛ ɛyɛ bi kyɛn bi. Paa Kofi, na anka woreka asɛm bi na Bonsu baeɛ no. Araba, Araba kyerɛ. Paa Kofi, asɛm no koraa, ɛyɛ me fɛre, nanso w'abisa yi, memia m'ani aka. Nnansa yi, mabrɛbrɛ m'aso ase. Mete te sɛ ɔse na wowɔ akyerɛ m'ade no, na me ne wo na ɛhyehyɛ hɔ. Paa Kofi, hmm, ɔwosoo ne ti, haa dɔ. Yoo. Worebɛsa amoa, ɔse, ma ɔmfa nto wo so, na mmom ɛma no nyɛ hɔ, Mpanyimfo nso se, Sɛ anomaa wu soro a, ne ntakra ba fam, na sɛ obi nso ka ntam gu amena mu a, epue. Ɛnkyɛnkyɛn wɔn afe. Sɛ ɛte saa mpo oo, sɛ ɛnte saa oo, yɛbɛhwɛ. Aba kyerɛ. Me deɛ, m'adwene ho mpo agyae. Afei deɛ, masan me hwene so. Ade akye asa yi, sɛ nkurɔfo rewe ho ara nie. Ɛno koraa nti na ɛma mebaeɛ yi. adeɛ yi, mennya nyɔɔe nso wɔka ho asɛm. Hmm, ei, ara makyerɛ. Ɔsɛ adeɛ yi, mennya nyɔɔe nso wɔka ho asɛm. Ɛnneɛ ma menyɛ prɛko ɛ. Ɛnneɛ, ma mennya nyɔ ɛma wɔnka ho asɛm prɛko. Asɛm no ana asi so. Paa Kofi, ɛno na maka no. Mese, ma wɔmfa nto wo so, na ɛma no nyɛ hɔ. Sɛ wɔka saa koraa a, Ɛnte saa yi, yɛbɛsrɛ yɛn nananom abosomadwa yi sɛ wɔmma ɛnyɛ hɔ ara ba kyerɛ Paa Kofi. Ɛba saa koraa a, na ɛmma ɛ. Afei deɛ, ma berɛ ne yɛse yɛse. Awurade a! Paa Kofi, na ɛnneɛ ware prɛko na asɛm mfa n'asɛm nkɔ yi ara ba kyerɛ. Ɛnneɛ bɛware me na me ho ntɔ me ɛ. Paa Kofi, Me! Mmaa baanu awadeɛ deɛ, Onyame mpa ngu. Aaba kyerɛ, Onyame mpa ngu na hwan mfa mfira? Baa Kofi, wo nso woresua ntoatoa yi bi? Aaba kyerɛ, Sɛ mo na morekyerɛ me, akyerɛmadefoɔ mmra nteɛ ntoantoa. Baa Kofi, Ɔhwɛ na woakye. Ei! Abɔ du mmienu ne fa, awura, kɔda na ɛbere kɔ, ɔkyena wɔ hɔ. Hmm. Adekyema mma, ɛba a na ɛyɛ o. Mese ababaawa yi, wɔde nsɛm nam. Nanso yɛbɛhu nea ɛbɛkɔsi. Etire ɛnni safoa. Ɛfiri ma bɛde si ɔfrɛ amanfo. Mesrɛ ayɛ na wamia dɔma no so ayɛ ma me na afei wasubscribe. Nyame nhyira wo na nsɛm wɔ hɔ o, nsɛm wɔ hɔ. Nanso yɛbɛduru. Nyame nka wo ho pii no a sɛ wonya berɛ na wotie me.